aw hei hi sibuta lung ta chhip ami a ni a ahh nimin ni hnih khanin january ni hnih maw aizawlah hei bike servicing tiin kan kal a vawiinah chaw hma lam an servicing zo a chuan ta chhip ah kan la peng a tunah hian dar thum leh minute sawmhnih a ni a hnah thir kan la pan dawn a ni hei sibuta lung kha han hmuh ve kan duh sia kan han peng tla khaw tlai a hei tah hianin. a chanchin ziak a ni a hei hi ti hianin a duh duh chhiar theih turin ti hian ka rawn englo ang e inlo chhiar mai a ni ang chu a sei ang reng si a kan hmanhmawh bawk si a hnahthian lampang pan tur kan la ni vangin ti hianin Sibuta chanchin Sibuta hi sual em em a. hei a u dar lalpuii te a sia lang in a chhun hlum a tih te a inziak a ni ehh a he lungpute he lungpute chau deuh te kha a that a a thi in lung hi a bual sen ngui a tih te a ni a. Pahnih lai thata a khur lungphunna tur a khur haifaitu mi pakhat a phum hnan tih te nia ngaihnawm khawp mai in lo chhiar dawn nia hei hi ta chhip a nia ti hian hriata nen kan ni a kan haw leh dawn a ni hnah thian kan lam panin chuan khawi bung nge khang kal leh dawn kha. bike pawh fai khawp mai servicing dawn se hian sil fai tir a hei haw nan chuan ui awm khawp mai fai ang reng se hei si buta lung a ni hei hi bet buta a hnung lam hi kan la hmu miah lo a hnung lamah pawh hian eng emaw chu inziak a awm a ni hei hei a hnung lamah pawh hian a lang thei tlat lo. aw tikhan a fiah ta chiah a hei thil kher neuh neuh a awm umm kal leh phawt ang engmah awm i tikha darok a lo go maw uff aw tunah hian dar thum leh minute sawmnga nia sibuta lunga kan kal haw kha satekah hei bung nalh lutuk mai. lianphung a bung a an peng ve leh a ni a nalh khawp mai hei tuman la awm lo a hei hei hi ni bung chu bung bung bung beng bunga beng bunga beng bunga. lian phung a bung youtube lamah te facebook lamah te social media hrang hrangah I G ah te kan lo hmu thin a la kal ve tu ni kan tia i bike servicing ti haw a ni kan peng ni hnah thil lam kan la pan dawn a kan hman hmawh lo khawp mai dar thum dar li velah kan chhuak dawn chiah lian phung a bung phun tu lal suak hnuna Phun kum sangkhat zat riat sawm riat paruk he bung hi sailo lal suak hnunan a pa lianphunga sailo hriat reng nan a phun a ni. A len zawng a san zawng feet sarih leh point eight ah bul thut leh teh kual feet za sawmhnih pakhat a zar sei dan north south feet za sawm riat pali east west. zar sawmlo pariat hriattirna leh a ngenna he bung tana pawi thei hriam hriat hmanga tih hmelhem leh mei hmanga hliau hal phal a ni lo bung leh vel a nung chate hi humhalh tlat an ni a tih hlum tih nat leh tih thlavar phal a ni lo. Bung leh a velte hi fai leh thianghlim taka vawng tlat turin kan ngen a che. Kan ram rohlu a nih vangin duat tak leh dim dawi takin enkawl ang u, Sate Ek Branch i uai em e? Hulai khaw dil a awm a nih hi, helai chhukna a awm e. Hei Bung chu a kak tha tha tha khawp mai. A nalh khawp mai a, sek tha khap mai. Tih sek leh lawk ngai bung bulah hian helai thutna te a lo awm a. Ah, Lianphunga kha Lianphunga fapa ina pa hriat reng nana a phun a nih hi. Umm chu zawng chu na mai hetah hriat a awm a a dam thlak sawng sawng hle mai a Aizawl lamah an let leh daih dawn a mi le hnah thil lam ai chuan hnai zawk chi a helai lawng te kha a awm a eee lawng chu aw khawiah tuilen huna. hman atan an ti nih hi aaa ka tui len hun ava nghah hlelawm dawn em eee khai khai khai tui len hun tui len hun ah mahse a lian kher dawn lo a ni phei ang lawng ah phei ve ang umm lawng thlang lampang kha bung. hei hi enge mau hi an dahna chhan hi le a zungthlakna a ti dawn in a ni si lo an do a niang maw an uluk hle mai. Nalh khawp mai hei. Lai in te awm nih hi. Hei eng in nge? Hi lai hi eng eng emaw chu awm nual nih hi. Nuam khawp mai. Thian ho a hman zek zawk a hun va in pek nan nuam viau ang move dawn ami tirah thlak thlak an la dawn em hi lam atang hian lang aw

Tunah hian Darley leh min sawmnga paruk a nia hmuifangah thil kan ei zo chiah heti hian hnah thil kan la pan vang vang mai a ni hmuifang te hi hetia a hran pa tak a hran pa taka din hi ka nei kha tawh khawp mai a. Chho lo a tlai tawh helmet nga tingah an ti rup rup zel a a dim lo thei a kawng a la thui thla lawn dawn hei thla aw tunah hian hela hi pangzawl. leh thil ta inkar nia kan awmna lai hi hetah boss hei a vawt lo tunah special report zin report kan lo nei lak ang a nimin ah khanin ni hnih a ni ta January ni hnih eh bike servicing tiin Aizawl ah kan kal a hei ka nu nauin kan thian dunin tichuan vawiinah kan ti fel a kan haw a hei dar hnih velah khan aizawl tangin kan chhuak a sawtah sata ekah te ih enge kha pakhat leh kha aw theihnghilh daih mual eh vawiin chumi vawiin kan tun tum kan zin hi mi tan malsawmna kan ni veng kan hria a chhan chu eh sibut a lungah kan kal a. Sibuta lunga kan kal kan hawl kan awm lai khanin ih parcel phur dawr bungraw phur an rawn tlan a ni. Chu chuanin an dawr bungrua an thlau a, an hre miah lo a, kan let lamah kawngah a lo awm a, kan chhar sak a. Chuan khitah Anmahni kan hmuh lo vangin hei cup noodles bawm, bawm lian, cheng sang man chu ni ve ang ka ring. A ni kher lo mai thei a, a enga zat pawh chu ni se. Spicy.
Umm.
Spicy tel em aw. Spicy a. Eh spicy zawk. Spicy cup noodles.
Aw.
Aw a enga pawh chu ni se a neitu tan chuan a lawmawm a ih ka tianga mi thil hloh hre miah lo kan chhar kan pe te kha a lawmawm ve kan tia chuan chu lo then zawl penga kan awm lai khan dar riat vel a ni ta a niin ka hria khatah khan hmeichhia pakhat lawng ran te hi lo tlan a Helam khawi lampang nge serchhip kawng a rawn tia kan kawh hmu a, in keini pawh kan tlan dawn alawm kan tia ka lo nghak ang cheu a tia kan min nghak ta mahse kan tikhan kan inchhawm chho char char a, a tlai pawh kan tlai phah vek a hei. Kan khawngaih ve che kha no kha nute kha Aizawl atangin serchhipa a kal ve nal nal a, i hlau lo mi kan tia hlauh theih pawh a ni lo. Ka u pasal a thi a, a ti a ka ang te kha. A, mi tan, mi khatiang a hmeichhe lawng ran kan han hnem chho ve te kha. A lawm ve viau in kan hria ni hi mah ruah chu a a pa duh a a pa ve ve kan ni vang an mi chu hlau deuh a hlau deuh in kan hria. Eng i tih dawn chuti khati kan han tih pawh khan a aw kha khur der der a mah ruah chu tikhan in Sai liam peng thleng chu kan han chhawm chho char char a, lawm ve viau in kan hria, chuti rualin in keini pawh kan lawm em em a ni. Kan tun ṭup kan sini a nuam em em a ni. Mahra chu khawbelah kal kan tum a, hun in min hnaih ta lo ni. Khawbel Albert Fiamthua te khua ah khan kan kal chak mai mai a, kan kal ve hrim hrim. Simpula te kha kan hmu ve chak a, mahse kan kal hman ta lo a ni, hun in min hnaih ta lo a ni. Tunah hian Dar sawm pakhat leh minute sawmli pariat a nia englo Pangzaw leh thiltlai inkarah kan awm a kan chawl lawk a Gosantinh kan ti lawk ang a kan haw ang